A hmasain zirlai zawng zawng te chibai ka buk thar leh vek chu a ni. Tun tumah hian zirlai pangana zobawmtu chhawk hlei par tih H. Lalringa phuah kan zir leh dawn a ni. A bu chhung a hla thu kan luh Chilh hmain he hlaina a sawi tum tlangpui substance han sawi hmasa leh ta ila. Zobawmtu chhawk hlei par tiah hian Mizorama tlang sang ber phawngpui tlanga chhawk hlei pangpar mawi tak a par vul chuk thin a, Zohmun leh tlang sanga awm thin. Chutiang pangpar mawi tak chu tluk zo an awm ang em aw a ti a. Riakmaw sava te pawh an kai thin a, chu chhawk hlei parah chuan hetiang pangpar sen mawi tak mai hi thlir reng a nuam a. A mawi hle a, mahse a parvul chhung a rei si lo. Kum tluanin han parvul reng mai se, kan Zoram hi a va ti mawi dawn em? tiin a hla thu ina a sawi tum tlangpui tiang khan han sawi hmasa leh ta ila. Tichuan a hla bu lut a hla thuah hian han lut chhunzawm ta ila. Changli leh thunawn a awm a.

Hmun zo leh khawchhak lama awm thin thing chi hrang hrang te chu an par vul leh ta a, a ti a. Hmun zo a ni tih awmzia chu hmun sang zo tih chuan sang tihna a ni a. Hmun sang leh khawchhak lama par thin pangpar chi hrang hrang te an par vul leh chuk mai a. Khawchhak lama awm thin chhawk hlei par pawh mawi takin a lo par leh ta a, chhing zo awm maw a ti a, chumi awmzia chu a ai a mawi he chhawk hlei par han tluk thei hi an awm dawn em ni? a ti a ni a, khawchhak lam bawmtu chhawk lei par hi. a ti chhun zawm leh a. Bawmtu an ti awmzia chu khawchhak lama awm thin chhawk lei par hi a ti a. Tichuan a thunawnah chuan, Chuan ka nuam ngei e, phawngpui tlang sangah khian. Tah chuan vul lai rengin relin par tin, Zo bawmtu chhawk lei par, a ti a. Phawngpui tlang sangah chuan han lawn chhuah ka va ka chak mang e. Phawngpui tlang sangah chuan kal ka van chak tak em. A chak chhan kha a sawi leh ta a, a tlar dawt leh ah khan. Tah chuan vul lai relin party-n chumi hmunah chuan pangpar chi hrang hrangin an mawi lai tak hun hmang mekin mawi takin an par a. Hmun zo awm thin chhawk hlei par ngei pawh chu a ti a. Chuvang chuan Phawngpui tlang sangah khan he hla phuahtu hi a kal chak em em a ni. Tichuan chang hnihnaah chuan siamtu chawi reng par lo niin, Riak maw, va leng kai nan maw? tah chuan ni len ka nuam ngei e, Zobawmtu chhawk hleih par, a ti a. A awmzia chu Siamtu Pathianin a chawm len a ni a, a nih dan tur ang taka a ruahman leh a duan a ni a. Tin, chu mai ni lovin Riakmaw sava te pawh chu chhawk hleipar ah chuan Riakmaw sava te pawhin riah nan an hmang thin a ni a. A chhan chu heta rawn sawi kher na chhan chu riak maw sava hi sava duh tui tak thing na zawnga riak ngai lo an ni a, amaherawh chu he chhawk hlei kung hi chu riah nan a hmang ve tlat si a ni. Tah chuan ni lenga hun hman ka van duh tak em, tah chuan ni lenga hun hman ka van chak tak em, zobawm hmun sang taka awm chhawk hlei pangpar awmna hmun a ni avangin a ti leh a. Tin, chang thumnaah chuan em niang le hmahsang chhuran a sen reng reng hlauh zel tur a ni lo ve zobawm par sin, zobawmtu chhawk hlei par a ti a. Changthumna ina a sawi tum leh a awmzia chu he thil sen an tih hi hmana chhuran a sen reng reng hlauh vek tur tia sawi kha a ni thei angem? A, hei chu a ni lovang. Ni lo ve. Hmun zo, hmun sang awm thin chhawk lei par sen te chu hlauh chi zia zang a ni hlein em? a tihna a ni a. Chutlaiah chuan kan sawi belh, kan sawi zau duh chu a sen reng reng hlauh zel tur tih laia chhura thawnthu atanga lak chhuah A ni a, thil sen reng reng chu hlauh ngawt mai tur tihna a ni a, chu chu a nupuiin chhura a zilhna tawngkam a ni a. A than thu a an sawi danah hian chi hnih a awm a, sawi dan pakhatah chuan chhura ram kal chuan sakei a hmu a, ui emaw tiin a kai haw ngawt mai a, an ti a. Tin, sawi dan dang leh ah chuan chhura ram kal haw chuan sa a rawn hawn teuh mai a, A nupuiin khawi lam sa nge tih a han zawh chuan ramhnuaia zawhte lian china an lo ei lai a chhuhsak thu a sawi a. A nupuiin zawhte a tih chu eng rawng nge tiin an zawt a, a sen tiin a chhang a. A nupui chuan sakei a nih chiah chu a seh lo chiai van nei hle mai. Tu hnuah chuan thil sen reng reng chu hlau zel tawh ang che a ti an ti a. Chumi atang chuan he tawngkam em niang le Masang Churan a sen reng reng hlauh zel tur tih lai kha a ni a. He thil sen hi chu Churan a hlauh tur a tih kha ni lovin, he thil sen hi chu Zo bawmtu chhawk hleipar sen mawi tak a ni e A ti a ni a. Tichuan Changlina chuan, A tawi lua e, i vul lai ni. Theih chang se kum tluang atan Zoram mawitu par lo niin Zobawmtu chawkhlei par a ti chhunzawm a. Chawkhlei par vul lai hun, par mawi lai hun kha a van rei lo tak em, a ti a. A dawt leh ah chuan, Theih chu ni se kum tluanin. He kan Zoram timawitu pangpar hi ni thei sela, Zobawmtu hmun zo hmun sang awm thin chhawk lei par hi tiin a sawi chhunzawm leh a ni. Kha kha kan zirlai tlangpui Zobawmtu chhawk lei par tih hla chu a ni a, Mizoram a par thin hmun sang awm thin Chawklei par mawi tak mai a mawizia a sawi chhuahna tawngkam a ni a, zirlaiten uluk takin lo chhiar leh ula, eng emaw kan sawi piah lamah harsatna in nei nih chuan engtik lai pawhin hrilhfiah tur cheuhin ka awm reng a ni tih kha in hre leh dawn nia, tun atan chuan duh tawk leh phawt ila zirlai zawng zawng ten hun tha tak in lo hmang zel dawn nia.